hayi ke maxaka hina endhawini ta ku hambanahambana la mina ta kumeri kona vito ra mina hi mina mandla lekere gingirikani wa ka maxava eish ambusile wearing a mask guys ve ri ku na wave ya vunharhu ku na magandlati ma vunharhu ya corona a ni swi tivi ku ri tigandlati hi ku ya hi ku hi hundzuluxela swi va swi ri accurate hi ku gandlati is a wave mara i don't think loko se hi swi translate ka xitsonga swi va swi va ri gandlati i think i ntungu ka ha ri ntungu ya ntungu ntungu wa vunharhu ya i think i'll say it like that ntungu wa vunharhu wa corona wu le ku teni wu le endleleni so ve te hi hi nga tshiki ku mbala ti-max so na na hamba rini ni ngo on your max guys mpfukile na mina mpfukile namuntlha hi lava ku endla swin'wana tivhidiyo leti nga ta ta namuntlha ti ta va ti telenyana because um

so la ku na n'wina mi mi commenta down below i know ku vo tala mi ti vonini ti-video ta vona va kha va heva a studio so um yeah i know the word having ku heva masiku lama swi na connotation yin'wana mara mi ni vula ku heva like playing piano mr piano man a famba kahle mambawulele lava hi vulavula hi vona ku ri exi n'wi mi swi vonisa ku yini loko swi ri swi ri so eh a hi tweni maybe loko yo tlanga so yi ta yi tlanga ne a ni swi tivi kumbe yi ta tlanga muni tlhini ya oh ya stop ya stop vanhu kuinge stop i prince rangani lo i le studio it is actually his own studio ey eh, studio xa prince rangani nga se xi improve ngopfu mos Loko ni ya laha the other time ni nga tshama ni ni vhakachela Prince Rhangani a ku nga ri so ni nga ri ku ni cince ngopfu swi la ni tlhela ni tlhelela futhi le ka Prince Rhangani heyi i nga ri swi hisa swi swi swi improve-ile hayi hayi hayi ku busy or ti ti-keyboard ti nga lavi ku tele so na hina swi la hi improve-ela ka xitudiyo xa hina guys ha-a i nga ri se hi ta salela ndzhaku hi nga ri hi ta titimela na hina. Prince Rhangani hayi ni ni swa mi ni rhamba ni ta hi ta maybe na mina hi ta hi ta hevha laha kahle kahle na mina maybe ni nga ta na guitar ya mina hi fika hi ba tilayini okay a hi langute Prince Rhangani a kha a I think they were having fun you know that's what I'm trying to say they were having fun in studio Prince Rhangani na Mambawulele mara a hi sungule hi languta leya ya ya Prince Rhangani cause he's the host of course.

Is this Prince Rhangani's new song or is it uh, Shongi Rhangani's new album? Because kutala kuri voice ya ya Shongi Rhangani anga kuyimbeleleni laya. Mara master Prince Rhangani na Shongi Rhangani va tirha swin'we. So a ni swi tiku risimu lera ruma ka album leyi nga ta huma ya Prince Rhangani kumbe ya Shongi Rhangani na.

a ya tsema yi tsemini a guys mani kolwangi ni kombela hi tlhe hi tlanga video leyi futhi guys ni kombela mi hi tlanga futhi ni kombela hi tlanga futhi mo ni yi kurisanyana

eh van'wana ve ri mr piano man i ri smart mara hi nga laha a kha vulavula eh ku mina love from prince ranga na believe and then kuna PC Marshall yena i ri wow nice combination I react for it and then it's a love and like you know all those emojis and then swin'wana swi ri yini la vanhu lava nga vulavula va ri i love this ku ku vula xilenge eh, kala shaka junior na van'wana ve ri nsa na mi tshemba no more turning back va kha va va komba hi hi ti-love emojis my king ku vula tonic ro a swa kahle leswiwani vele lama ma dlaya suka a wu hebi george aya lama va vavisa straight ti-comment tele ngopfu ti tikomba ku appreciate swilo leswo moni ya hansi nyana maybe ni nga tikuma va jabulani xamati ve ri i like the way um cinca cinca rhangani u pfa u tlanga spanish guitar ah no a ficha ri mina ta ku tlangela spanish ma swi endla swi endleka hi rhangi a ku busy swinene guys keep up uh, maroka okay maroka ya okay ya tingwenya ku vulavurisa nhlatshwa ha va tele vanhu laha i na ku mabasa i ri dadla ya ha rhanga dadla ni vona rhanga xibatiri timbirhi na le henhla na le hansi so i makes a piano man himpela mara you know what hi nga zaya ku a hi languteni liya yin'wana ya mambawulela loko xi kha xi ku hayi kokwani fana bana mfamheta na

a comment kona lani mi ta vona comment ne uh, i'm actually excited to do these kind of things guys because this is what we want to see uh, ku biwa keyboard yerr ku vula ri smart maringa na na nhletelo xirindza laha i ri mbawuza van'wana va va n'wi bela mavoko laha van'wana va ri vuya we mambawulele tiyani bloza i ri mambawulele himself a ah, no ku busy straight i ti-comment leyi nga kona ka page ya prince rangani because video leyi a yi postiwe ka ka page ya prince rangani the producer le ka facebook mina ni yi kuma kona vhele ku ri siza mabunda nena prince rangani my prince eh, wa ngolota i ri mafayetela swinene tony grow i ri my king my king my king my king i twa mporosi loyiwa hi fuma ta ku bifa na to hlayiseka hlayiseko mawe very man mawelele ha n'wina mi ta famba mi ti bifisa hi vanhu heyi okay van'wana loko mi ni khota swilo swo vonela ka facebook ku va va va fika va khomenta ka facebook which is a public platform loko mehe ni hlaya swa vona va nga va ta ku ni nga ni fane ni susa comment ya vona i mean if you post something in public and then we we, we deal with entertainment and you go to their pages like your artist and then we read your things it's it's what you wrote there I, I mean, I, like uh, guys come on you know mi nga ni byeli ku ni deleta swilo leswiwani um because va ku ma ni byeli ku ni deleta um tihosi ta mindzumba ku vula danki um eh, mun'wanati mi ni phi mi ni hlaya ti-comment leti nga laha ka page swi fana na munhu loko a kha a ri laha ka wall ya prince a nga na kha hlaya ti-comment nam nam just doing the same thing eh i'm only here for comments xa dlaya lexi ku vula eh, samson maluleka hayi va tele vanhu va nga commenta hikuva va appreciate mambawulele mara ma yi lava futhi leya mambawulele ne mina na yi lava xi ba xi yimini mambawulele

no hi tlangela a ku ri music wa hina xitudio xa prince rhanga xi improve ngopfu guys leswi a ni a ni laha first time a ku nga ri so ku na ti-keyboard to tala ku na swilo swo tala ku na swingolongondlwana swo tala ngopfu sini maybe na yona leyi pfe hi pfa hi improve maybe le ka next video ta va hi improvile a swi tivi mi nga vuleli xikipa xa nkanelo wa gingirikani lexiya van'wani va xi teke va nga hakeli loko hi va londza ve ri a va a a va va swi tivi ku va teke swikipa mara ti-picture va na tona va va va xi mbarile eyi va ta va va machangani guys mi mi teka swikipa swa nkanelo wa gingirikani mi nga hakeli ni nge zi ni mi vitana hi mavito mara it's fine xikwembu xi ta dilani na n'wina mi ni nge zi ni ni mi endla mi va famous la ka nkanelo wa gingirikani ende mi tele ngopfu kahlekahle mi ni wisini bindzu ra mina ra swikipa ra ha famba hi mhaka ya ku yini so ze xi vekela xikipa lexiya a xi xaviwangi lexiya xikipa guys eh van'wana va xihoxweni vhele va sapotini mara vanhu vo tala va va sapotangi um ku tele ku xave ngopfu vanhu vanhu vo tala va nga xava a hi vatsonga ku tele valungu maxhosa vavhenda va xavini swikipa leswiwani so ni rhandza ku khensa ka vona va nga seketela and vanhu vo tala va nga seketela ka swilo swa mina ni realize ku vanhu vo tala a va kona na le ka facebook vanhu lava nga va nga xava swikipa swa mina i vanhu lava va va seketelaka nkanelo wa gingirikana so ni khese swinene ka lava nga va va nga yi seketela haleni hikuva va xava swikipa because other than this kind of things mi mi sapota hi ndlela leyi we can't do this kind of shows swa lolohisa kutani ni fika ni tshama la ni fika ni vulavula mahala ni kha ni swi tiva ku ah you know there's nothing i'm getting in return you know just to motivate me or ni xavele lenyana guys okay so mi mi mi swi vonisa ku yini tivhidiyo ta timbirhi ta mambawuleni na prince rangani mi twa ti ni tsakise swinene ni twa swi tsakise ngopfu kahlekahle a ni ta ku loko o va hi swi vonisa swi ri so minkarhi hinkwayo a swi ta saseka ngopfu la ka xigaza kahlekahle ende ni tsakisa hi ku these guys are having fun loko vulavula hi vanhu lava nga ku having ka fun they are having it fun in studio i prince rangani na mambalo li va ri studio i video leyi nga huma last week kahle kahle ni yo hlwelanyana hikuva eh, a ni na problem ya vutechnique na mina kwalawani connectivity ya mina yi nga ri kahle ngopfu a ni nga ta kota ku endla hi ndlela liya ku downloada naswona swi ya hi ndlela yin'wana i wanted to do it live so i can read the comments ku swi va swi ri live ya na n'wina hi kolo mi byela hansi ku mi swi vonisa ku yini kuva eh, prince ranga na mbalelo va va tikumi va kha va chaya ti-keyboard a studio hi ndlela liya swa tikomba ku ri kahlekahle I, but sir, our chance. I, I wish we could have um, performance. Good live band kha ku tlanga sweswo so after uh, music a wu ta vuyela matshan'wini hayi leswa swa ku munhu a fika tlanga cd ivi a tlulatlula exitejini guys you know i kuma ku hava na vacini ku hava nothing it's just someone dancing alone it, that thing is disturbing kahle kahle i feel like swi komba ku a

it will be nice beautiful ku na vacini ku na live band you know van'wana va kha ku ah yi ku brajo hayi brajo yi nga ri yi na va nga yi featuring kha yi tlanga laha a brajo yi na xitudio xa yona ma swi tivaka it will be nice to also see brajo na yo kha yi kha yi hoxa hoxa ti ti ti ti ti layeni laha swi kahle ngopfu man this is beautiful man ah beautiful stuff so n'wina mi swi vonisa ku yini you can thump down the video or thump up the video if you like it and also share it and comment down below mi hi byela mavonelo ya n'wehe hi nongonoko wa nkanelo ginkani xikan'we na matlangelo ya vayisa lavambirhi ti-producer ta hina ta xitsonga kahle kahle right now hi vona va nga khoma xitsonga loko ni nga hoxisi vakwana van'wana na vona vayisa lava kona va le ku phuxeni swinene so va le ku va le ku yilweni mpilo yiwani so ni khense ni khense ngopfu ni khense ngopfu ni khense ngopfu wa mi hi dyondzini haleni ka nkanelo wa gingirikwana ku ri mina legere